Belren News mafhungo nga rwetshidzwa maremba
ndo livhuwa zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo Senthara dzi shumiswaho u pfesesa midzinginyo dzi nga thusa kha u ḓivha zwinzhi malugana na maḓumbu madzikule. Ngudo ntswa i sumbedza uri vhathu vha shumaho kha tshumelo ya zwa mvumbamutsho vha nga kona u ḓivha khwine uri ḓumbu madzikule ḽi ḓo shanduka hani. Tsedzuluso yo ganḓiswaho kha dzhenala ya Science yo bvisela khagala uri zwishumiswa zwi kalaho u dzinginyea ha shango Zwi a gavha maitele a ḓumbumadzikule. Vhasedzulusi vho tumbula izwi nga murahu ha musi ḓumbumadzikule Isaac ḽo fhira phendelashango ya Louisiana nga ṅwaha wa gidi mbili fumi mbili. Afho ndi he ḽa ḓo fhira senthara dzo vhewaho u guda nga vhorasaintsi vhe vha vha vha kati na iṅwe thandela ya zwa tsedzuluso i si na vhuṱumani na zwa maḓumbu.

8482541 vha ḓo fana na vhoramabindu vha tevhelaho nṋe nga madzina ndi phi mariba julius ndi wanala kha govha ḽa nzhelele kha muvhundu wa matsa ndi na miṅwaha i paḓaho ya rathi ndi kha zwa vhulimi kha zwa vhulimi ndi vha ndi khou lima zwithu zwi ngaho miroho beṱiruṱi, maṱamaṱisi nga u to sielisana vhunga afho fhethu hune nda vha ndi tshi khou lima hone ndi tshi khou limela nga ngomu dzharaṱani ya muḓi zwithu izwo musi zwo vhibva ndi zwi rengisa swika nahone nda zwi rengisela vhathu u ya nga u fhambanana hazwo nda dovha hafhu nda vha mufuwi wa mbudzi na nguluvhe.

Borehole vhunga hu si na maḓi kana mulonga wa maḓi, ha wanala solar panel vhunga hu si na muḓagasi tsini. I nga vha solar kana ya vha generator, tenda ya vha i tshi khou kona u fhisa maḓi mulindini ha sheledziwa. then masheleni ane ndi nga kona u thusiwa ngao ro ri tshi khou ita dzi mbalombalo ra wana masheleni ayo a tshi nga swika 200000 ane masheleni ayo u swika zwino a thi nao ndo vha ndi tshi khou humbela thuso ya ayo masheleni uri ndi kone u swikelela na hune ndi nga vusulusa dzharaṱa nda vha na buhulu. na solar panel kana generator ndaa
nṋe ndi pfi lazarus madume wa eshla tools eshla tools ndi yone khamphani ine ya vha jerish complex thohoyandou um eh, tsini na khoja kana ha zube um nga hafha murahu um ri vha ri khou shuma nga dzi generator dzi loan moa zwa industrial na zwa commercial na zwa mining um ri a zwi rengisa zwiṅwe zwa hone na u rengisa dzi parts vha na tshifhinga tshingafhani vha kha ile bindu ah, from 2010 okay, ndi nnyi o no benefita kha bindu lako ah, ndi nga to amba uri both ndi nṋe na dzi customer dzanga ri vha ri khou benefita because nṋe ndi a vha shumela na vhone vha ndisela mushumo zwino ri vha ri khou benefita both of us vha khou ṱoḓa u thusiwa nga vhugai
heyo ndi ine ya konḓa nyana heyo lune um a thi to funesa thuso ya masheleni zwavhuḓi vhuḓi thuso ndi ya zwifhaṱo ee nda wana tshifhaṱo maybe tshine tsha vha around two hundred kana bulege ine ya vha around two hundred ine ya vha like ya vha yanga then i can inspire young people uh, girls and, and boys
dzina na tshifani na uri vha wanala gai masha o ten vha wanala gai ndi wanala nga hafha ṱhando tsina shoprite ndi vha ndi khou rengisa mikusule na nḓu dzo koḓela vha na tshifhinga tshingafhani vha tshi khou rengisa zwi nga vha zwi dzhia 20 years ndi nnyi o no vhuyeliwa nga bindu ḽavho ndi nṋe vha khou ṱoḓa u thusiwa nga vhugai hone i nga shandukisa ni bindu ḽavho kana i 1000 i vha yo luga i a takusa bindu

WhatsApp 076 035 9915 or call 065 988 0317. G Porter Archer, one taste and you will want more. Imnandi Gakulu. zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai